Ini mai ke bala ucok siti jerita ti dipedua ucok Lydia. Nyadi jerita tu dikirum ke ba WhatsApp ini. Ucok Lydia tu mayuh. Udah bedua jerita ya ba ruai kitai ditu ucok. Terima kasih ngagai iya enggau semua bala uchu ti udah bedua jerita ba ruai kita ditu mega serta terima kasih mega ngagai bala uchu ti udah mending ke ini nusi jerita enda laju meri sukung. Nadai mayuh lagu uchu. Aram kitai sama mending bekeni ke jerita iya tu. Jerita tau kenu ku Lydia uchu empai lama udah nyadi. Kira bisi seminggu pia meh udah. Malam sebedau Lydia enggau sida sebilik iya nemuai ngagai bala ibu iya diau ba Sibu. Lydia bisi kenyap. Ba kenyap Lydia nya ucau. Lydia bisi meda orang tubuh sebelas. Benung bediri ngelingi tudah Lydia ti tindu wak nya ucau. Ba mimpi Lydia nya Lydia nemu diri empu bemimpi tang mena ulih ngenani kediri empu. Bendar tudah Lydia ka ngenani kediri ucau. Tang mena ulih. Tubuh Lydia berasai lemi. Mulut asai ke dikunci orang. Orang tubuh sebelas nya enda temu indu laki laban mua sida nya

Lydia, laki iya, anak iya ti benama Udau nyadika nama Karung ti beumur lapan taun enggau Petunggal laki Lydia dua iku. Sida sebuat iya nurun ari rumah urung iya jam dua tiga puluh pia. Jam empat pia sida sebuat iya datai ba rumah ibu Lydia nya ujau. Udah ti datai. Macham meh pengawa sida sebuat e uchauk begawa meh nya laban lama enda betemu meh jara. Macham meh leman jerita sida sebuat e. Angkat deh udau tu tadi uchauk bemain enggau Tidum anak petunggal e dia. Tidum tu beumur dua belas taun, Tidum seduai udau ti bemain enggau uchauk. Engka pemuas bemain menya nyau ngachau kereta orang. Nyau mutus ke tali pengeredai orang. Aya Lydia ti meda ulih tidum seduai udau lalu ngerara seduai enda ngasuh seduai menyati tu orang. Udah aya Lydia ti ngerara udau seduai tidum menyati tu orang nyau ucau Udah seduai ti idum lalu bemain ba endu bukai. Sida Lydia ti berandau nya tadi uchu nyau telunga-lunga enda ingat ke udah seduai ti idum. Kira urung iya jam enam pia meh. Dinga indai ti idum rauh-rauh ngangau ke ti idum mai ti idum akai. Tang meh. Tidum lalu enda ga pulai. Ibu Lydia ti ninga indai tidum ngangau kanak iya ngai ngai badu badu nya ujok lalu ngedara. Nama nya eno nama kini ke tidum nya tadi nama tidum seduai udau bemain ba tengah laman nya diak deh. Pia ku inai li diau cau. Na nemu ibo, namo tidur melalu na pulai. Irau amai aku ti ibo, ari tadi aku ngangau ke iya. Namo udah udah pulai ibo, pia ku inai tidur mu cau. Ninga inai tidur munyi nya, dia sida sebuat lalu begau begiga ke tidur seduai udau. Abih baru meh tengah laman penai tengau sida magang endur sida ngiga tidum seduai udau. Tang meh. Nadai ditemu sida iya. Jam maya nya pukul lapan lalu nyau ka pukul semilan. Ibu Lydia lalu. Nguji nengau ke baruh rumah ake ugo ujau. Ingat ke kita legeau baruh rumah ake ugo. Tang meh ibu Lidia nadai meda orang dia meda bekenya ibu Lidia lalu mai Lidia niki ke rumah dulu. Udah datai bebilik. Bisi madik ibu Lidia ti benama Ina Igat. Kia ninga sida eh ti begau tadi. Udah temu kita sedua ia. Eh. Pia ku ibu Ina Igat, Chou. Bedau Ina Igat, nama dek dia bisi kunyit. Pia ku ibu Lidia, Chou. Kunyit idup nadai aku. Serbuk kunyit bisi mah ku dia. Pia ko madai ibu Lydia nya ke nyaut. Enti pia, enda ulih nang aga berau kuning tua. Pia ko ibu Lydia madah ngagai madai iya uchauk. Tak baru nyebut ka ngaga berau kuning, meh tudah ibu Lydia enggau madai iya nya uchauk. Sida serumah begau madah ke udau seduai tidur mudah ditemu. Ninga nya, ibu Lidia enggau sida ke indu ke bukai ti bisi ba bilik ibu Lidia nya uchu, lalu sama nurun mageng nuju endur udau seduai tidum ti ditemu Rayang. Maya sida ti nemu udau seduai tidum kenu ku jerita uchu, udau tinduk lalu tidum duduk melakang ke udau. Lydia enggau indai ti idum sama bela merap anak diri empu. Agi ingat kita ucau. Baruh rumah ke ugo asuh ini ingat ke kita tadi. Au. Udau seduai ti idum ditemu sida ba baruh rumah. Ake ugu nya ucau. Ukai enda, ibu Lydia ngiga udau seduai tidur emba baruah rumah ake ugu dulu tadi. Tang meh ibu Lydia nadai meda orang dia. Ba baruah rumah ake ugu semina bisi giling ti kai uwi di diri ku orang. Baka ni seduai atau ditemu orang ba baru rumah.

Dia deh ayam mucuk ake ugok tu tadi ucuk labuh ke baru rumah. Ake ugok lalu ngasuh ucuk ya ketuai agi meda adik ya. Ake ugok lalu nurun ke baruh rumah deka ngambil ayam ucuk ya. Datai ake ugok ba baruh rumah. Dia ya meda udaus duai tidung. Nyadi udau sigi udah tinuk da ake ugo ucau. Tidum duduk melakang ku udau ti tinuk. Meda bukannya ake ugo lalu nanya tidum. Nama main seduai da ditu ucau. Nama seduai nak pulai. Apai indai seduai ngiga seduai nyin. Alai pulai seduai.

Lalu madahka sida bukai madahka udau seduai tidum udah ditemu ba baruh rumah Ake Ugo. Udah Lydia ngau inai tidum datai ba baruh rumah Ake Ugo, seduai lalu merap anak diri empu ngau sabar-sabar. Tang meh ku kitau, Cau. Lebuh ibu Lydia meda peninduk Udau nya tak nyelai ibu Lydia lalu berjaku, Apu no, ukai tinua anak dia tau. Kada na luput ucu udau tau. Aram, baik niki ke rumah dulu ucu tau. Pia kuinai Lydia ucu. Ninga ibu yang munyi nya, Laki Lydia lalu merap udau lalu mai udau niki ke rumah dulu. Datai ba ruai ibu Lydia, sida lalu begau baru ngidupka anak Lydia ti luput nya uchu. Ka baru duduk meh laki Lydia ti merap udau nya uchu. Enda mukai-mukai. Udau tu lalu ngelingkang. Mata udau kena ku jerita uchu. Ngelanit, udau mega dipeda sida meriwa. Udau ti ngelingkang nya uchu. Tegal amat. Baka ke ukai udau. Enda alah pasung apai ai siko aja. Ulih petunggal laki Lydia du iko nya nyaup. Baru mai tepasung ke udau cau. Nasib ga ayak Lydia nemu penemu ngemuk mit. Anak Lydia lalu di adu kaya Lydia cau. Baru meh udau nya badu ngelingkang agi. Tang meh agi ke getak. Udau agi luput. Endo igat manah seduai mulai kediri dulu. Ba iya ba menua kita bisi orang ke nemu meda uchu tu. Aku semina nemu ngadu ke uchu tu beketu aja pia ku aya Lydia uchu. Enti pia manah kitai pulai diatu, udah datai ba rumah legi kitai berunding ke utai bukai, pia ko siko ari petungga laki Lydia nya uchau. Udah ti munyi nya sida sebuat lalu mupuk mulai kediri ke rumah. Udah ti datai ba rumah. Petunggal laki Lydia dua iko nya tadi lalu ngambi Manang. Nasib ga ake Manang nadai mindah ke bukai merubat orang maya nya kenu ku Lydia uchauk. Udah diadu kake Manang baru meh udau badu gegetak agi.

Ake Maneng lalu ngasuh sida Lydia kin baru nganjung piring ampun. Urung ye jam tiga dini hari, baru me udau Dani minta ai. Udah nya, minta berap Lydia ucau. Engkau baik ke agi takut mejara. Takeh sehari udah nya, Sida Lydia lalu nurun baru ngagai menua ibu iya nganjung piring ampun. Udah tembu semua pengawa ngadu ke piring ampun, baru meh tidur mulih bejaka. Anak Lydia mega pulai baka selama ucau. Kenu ku Lydia ucau, sebedau sida ngaga piring ampun, tidur menda nemu bejaka baka orang kisu taja pen udah diperubat. Udau mega baka nya. Ngai jauh ari indai iya, mata Udau semampai gining-gining baka ke bisi utai dikena kewut. Udah ke tembu semua pengawa, ibu Lydia lalu nanya Tidum, Nama utai ti udah nyadi maya seduai iya bemain ba tengah leman lemai nya uchau? Kenu ku Tidum, Lebuh seduai ti bemain ba tengah laman nya dia, dia deh seduai bisi meda lubang ba belakang rumah. Lubang nya enda ga bangat besai ga kira mesai kuan anak mit baru ada pia meh. Lebuh seduai ti meda lubang nya dia tadi uchu. Ti Dum mai udau nikau ke batu nyelinting lubang nya. Sapa nikau ke batu kena lubang nya, iya meh menang pia ko Aum seduai uco. Pemuas udau seduai Ti Dum ti nuko lubang nya ngena batu, enda mukai-mukai. Pansut anak ural siko. Becurak-burak kira pemesai tunjuk. Indu jari kitai besai tuai. Kira pemanyai sepuluh cm pia. Tidum seduai udau ti meda anak ural nya tadi ucu. Lalu belawa rari. Lalu bemain benua bukai. Enda lama udah seduai ti meda anak urau becurak burak nya tadai uco, dia seduai bisi meda nebiak lelaki siko. Kira ke serebak enggau tudah udau meh nembiak nya dipeda seduai uco. Enda temu hari ni penatai. Meda nembiak nya bemain kediri, dia udau seduai tidum. Lalu mai anembiak nya bemain enggau seduai. Enam iya nya tadi lalu mai udau seduai tidur mengachau te orang mutus ke tali pengerdai orang ngempat tali waya lampu entuka orang ba tengah laman nya dia ku chau. Udau seduai tidur semina ngelila ke nembiak nya kenu ko tidur mo chau. Tang meh. Lebuh ake udau ti pansut ka nginsap, meda udau seduai ti idum aja, nadai meda nebiak laki kenu ko ti idum nya ujau. Udah ake udau ti ngerara seduai iya nya, sida tiga lalu rari bemain bendu bukai. Udah ti rari nya tadi ujau, nembiak laki nya tadi lalu mai udau seduai ti idum bemain lalai. Laban udau takut belalai kediri, udau lalu belalai begulai enggau tidung ba selepak giling tikai wi ti didirika ake ugo ba baru rumah. Anebiak lelaki nya tadi dulu ngiga seduai. Baka nya ko aum sida tiga ya ucau. Engka nyepe diri nyau lama nganti nembiak lelaki nya ke ngiga seduai ari mega nya udah petang dipeda tidum seduai udau. Nembiak lelaki enda dek agi ke enda tetemu ke seduai ya ucau. Dia di tidur me seduai udau lalu mansut ke diri ari endua seduai ti belalai nya uco. Ia me seduai pansut ari selepak giling tikai wi nya. Dia seduai meda orang tubuh sebelas ngelingi tidur me seduai udau. Urang nya kenu ku jerita ucok, siku indu lalu ke bukai nya laki magang. Pala sida tubuh sebelas nya lunjung. Ngelek sida betaring magang. Enda baka ngelek kitai mensia. Mata sida ya nyau melut serta manzau. Tidum, Bisi ninga orang ngangauka seduai tang meh tidum enda dapat nyaut. Udau ti meda orang tubuh sebelas nya tadi uchu lalu luput enda nemu diri kenu ku tidum uchu. Ari maya nya dipeda Tidum agi tampak endar. Orang ti ngangau ke nama seduai meruan didinga Tidum tang meh Tidum enda dapai nyaut. Tidum mega nadai meda orang ti ngiga seduai ya ucau semina ninga nyawa sida serumah ti ngangau ke nama seduai aja. Nyau pengelama udah nya. Siku ari sida tubuh sebelas ti ke indu nya tadi lalu bejako munyi tau, Chukup meh tau. Pia ku indu nya uchau. Udah indu nya ti bejako munyi nya, sida tubuh sebelas nya tadi lalu lesap enda temu kini penunga agi. Enda lama sida tubuh sebelas nya udah lesap, dia tidur meda mua hari. Sigi udah petang tegayam, tang meh tidur magi lemi tulang ucau. Nasib ga ake ugo nurun ke baru rumah. Nya ake ugo meda tidur meti duduk belakang ke udau ti dikumbai sida tinduk nya ucau. Nemu kita ucok kenu ku ake maneng ti merubat udau nya. Udau seduai ti dum nuku mua empelua orang. Anak orang nya tadi lalu panjut laban batu ti ditikau ke ti dum seduai udau kena pala iya. Lebuh anak orang nya ti galek semak mua empelua. Nasib orang nya enda nganu tidum seduai udau chau semina bejera seduai aja pia ku aki manang. Au. Naka tu dulu mi cerita kitai ke sekali tu chau. Nya aja hari ini.